Ry'n ni'n aros yn Llanelli ar gyfer yr eitem 'ma, achos rhywle yn nyfnderoedd adeilad Tenopolis, draw mewn rhyw stiwdio gefn, o's, mae 'na raglen o'r enw Y Stiwdio Gefn. Mae'n dda cael cerddoriaeth nôl ar y sgrin. Yym, dyw cerddoriaeth Gymraeg ddim wedi wedi cael cyfnod yym hawdd iawn yym yn yn y cyfnod diweddar 'ma. Ac felly mae'n mae'n beth da bod bandiau yn cael llwyfan unwaith yn rhagor. Wel t'mod dwi'n ymfalchïo yn y ffaith bod Esblyec o'r diwedd yy yn yy yn cynhyrchu rhaglenni sy'n rhoi sylw i gerddoriaeth ac ysbla'r goll yn y blynyddoedd dwetha 'ma. A dwi hefyd jyst yn me'wl bod y stiwdio gerdd mae o'n syml iawn o ran fformat yndydi? A'r gerddoriaeth ydi'r peth pwysig 'de? Dewch gyda fi heb wneud gormod o sŵn fel i fi wneud. A dyma ni y stiwdio gefn. Fel chi'n gweud, mae tipyn o seis â ni, ond mae rhaid ni fod yn dawel, mae Lisa Gwilym yn ymarfer. Wel, cerddor a bardd arbennig sydd â'r ddawn anhygoel o allu creu caneuon doniol o hyd. Heddiw, mae Lleuwen 'di dod adre o Lydaw. Mae Matoids yma, felly bach o roc, a mae Geraint Lovgreen yma. Felly, ie, mae o'n gyfuniad bach neis heddiw, edrych ymlaen. Ie. Wedi dweud beth yw beth wrth y bandie, does dim pall ar ddyletswydde Clive. Helo? Na, mae'n ei ofn, does 'na ddim lle i'r yy i'r Stones ar y gyfres bresennol. Cyw, Lleuwen. Neith y shot yna ddim o'r tro, ti'n gwbod? Cer i ddoe. Be sy 'da chi gin ore? Wel ma' 'na ni fach o yy stroganoff 'ma. O hyfryd. Ie ni'n neud y trefniade nawr so os ewch chi gyrradd 'ma am chwarter i ddeg y bore Ma' hwnna yna? Ie. Ti siŵr bo' ti 'eb ga'l yym bwyd yn barod wyt ti? Gawn ni roi seconds mas. Granda nawr, pwy sy'n cyfarwyddo, fi ne'r ti? Granda! Fi sy'n bwco'r bande 'ma, fi sy'n gwbo shwt ma' nw fod i edrych. Diolch yn fawr ti Mick, tara. Clive sy'n neud fy ngholur i, Clive sy'n dewis y dillad, Clive sy'n neud bob dim, mae o'n neud y coffi yn y bore, mae o'n coginio'r cinio, ie m- mae o'n, t'mo', ma'n gallu neud bob dim. Chi'n ca'l Clive i gario cables i chi fi'n clywed? Odyn, gyd yr cables, ma' ryw, o, cant ag ugen mil o cables mewn, yym, so ie, ma' Clive yn cario'r holl yy cables i ni. Os o's 'na feirniadeth o'r raglen, y ffaith ei fod 'i ond yn hanner awr yw'r brif feirniadeth. Oes, mae yna feirniadaeth bod hi'n bod hi'n fyr, ond well gen i dorri rhywbeth yn ei flas hefyd, a bod yn onest, yym, a bod 'na fwy o raglenni, falle. Mae ansawdd y y y y sain 'di bod yn yn anhygoel, felly timod, fatha mae pawb 'di... pawb pawb dwi'n meddwl, pawb yn hapus efo hynny a mae hynny 'di plesio, tibod. Wel, 'yn ni'n recordio pob dim yn aml drac, yy, fel fydde chi'n disgwyl mewn yy mewn stiwdio yym recordio arferol. Yym, ond yy ma'r tîm cynhyrchu yn fan hyn, ma'r tîm yy ôl-gynhyrchu yn fan hyn yn yn bobl arbennig iawn, ma'r tîm sain, y tîm camerâu a'r yy tîm golygu wrth gwrs yn yy yn bobl sydd yn yy gwerth ca'l ar dy ochor di. Roedd y bandiau mewn ar ddydd Sul, mae'n awr yn nos Iau ac yn ddeg munud i dri y bore. A mewn fan hyn, mae'r hud a lledrith yn digwydd! Dewch 'da fi! Alright boys! There it is! Shwmae Salo bois! Dewch i mewn, oes coffi 'da ti? Ffeithiau pur fel ffrwythau Wel, ni yn trial creu rhyw fath o wrthrych 'ma dydd Sul sy'n gyfforddus i'r bands gael jyst gallu troi lan a plygo'r amps mewn, troi nhw lan i un ar ddeg a gadael i fynd am racs.